Jo do wiere mer erëm eng an eier Fall schonn. Marie wësst Donkey Kong war eleng langer Paus. Ech hunn de Summer genotzt fir. Äh, eben hei lo och Levelen ze maachen, äh, Levelen am Sënn vu Speedrun, eng Paus am Sënn net, déi huet op YouTube lo permanent nach alles genee gehat, mee ech mengen fir de Stream hei op Twitch, mir sinn an Level äh, an de Plus-Welten. Éier mer awer elo dohinner ginn, wëll ech iech nach e bësse weisen, wat mer elo gezwafft hu lo iwwert de Summer. Mir haten dat elo iwwert den August, September ge Gewurschtels, respektiv Ufank September, Dir gesitt hei iwwerall dee, dat Goldzeechen. Dat hu mer iwwerall gepackt. Ech loossen dat eng Kéier ganz lues hei, hei duerchscrollen, datt Der dat ebe gesitt. Mir hunn et, wéi gesot, gepackt. Deelweis kniffleg, deelweis méi Versich gehat. A mir hunn awer bis elo alles hikrut, wat hinzekréie war. Dat war ebe e bëssen lech gewaart, den Eric dobäi nach, alias Gouroy, an der Opnam. Wei d'Boss Levele gemeet hunn, och hien hei de Boss Fight gemeet hunn, dee kann een iwwerregens net op Speedrun maachen, alles aneschters kann een awer an der Best Zeit Modus maachen an do waren och Levelen dobäi, och wéi gesitt dat hei alles, dat hutt der op Twitch live gesi gehat, wann der d'Zäit awer motivéiert wéi iwwert de Summer, heiansdo war et e bësse méi roueg natierlech iwwert de Summer an awer hunn ech et gepackt insgesamt dann jo. Sinn op der 8 64 Level missen da si mer mat 8 Welten hunn ëmmer d'Bestsets packen. Haut eben an de grousse Moment fir den, den Let's Player geet virun. Mir nämlech mir ginn hei Mario Pro Spielzeug Fabrik Schmuckels erkläer. Voilà, dat ass am Fong och den de Retour an Welt 1 äh, des respektiv Wege zu 1 plus. Ähm, kucken eisen un, wat mir bleichen opfält. Am éischt Analyse hei ha mer just äh, 7 Levelen. An da hat mer der 8. Dat heescht, si mol gespaant. Jo, d'Pro-Levele kommen och nach, mee dat loosse mer bis zum Schluss. Wäert dann awer warscheinlech éischter op Twitch just ze fanne sinn. Ech hu lo genuch en Intro gemaach, mir si schonn zwou Minutten amgaangen. Kucken eis elo hei un. Den Echtzeitmodus gëtt natierlech elo méi verblëtzt. Mir kucken, wat deem do seet, wéi laang e geet. Ech hu scho e bësse erausgehale vum Erik, ech hu e bësse gespoilert, well ech och do gefrot hunn. A punkto Dauer waart eben op eis duerkéim, an mengt dat hei géif zimlech fatzeg goen, dat vläit géifen ee kréien pro Paart eng Welt nach ze maachen elo als Schluss vum Projet. Ok, also näischt wat sech geännert huet wat ech awer elo direkt gesinn. Den Mini Mario muss mer nemmi sichen goen am Level mir kréien einfach Schlëssel. Da stellen ech mer schon d'Fro, ass dat da schon de Schluss? Ech ginn mol hei einfach de Cadeau einfach sichen. Ech hunn e bëssen Impressioun, ech loossen de Mario dat nëmmen e bësse versalzen am Sënn vun Am Sënn vun eben, äh, ech maachen d'Level fir drunner alles äh, fäerdeg, fir datt ech do net gestéiert ginn. An jo, mir hunn och bëssen drëm, wat d'Leveln ugeet, virgeschafft. Am Sënn vu mir hunn, mir hunn eben och dofir gesuergt, datt mer genuch Liewen hunn. Do haten Erik an ech bëssen iwwerdriwwe gehat. So, klappt dat do? Dat klappt tipptopp. Äh, an lo ass eben de Punkt. Kann ech hei mat der Dreckskëscht. Klemmt hin hei drop. Voilà, gehst auf Kado sich, war se gut Jong. Äh, äh, gute Kollege. Lo eben hei gucken, dat noch äh, vier kämen. An dat misst normalerweise klappen, also nicht, glaube ich, alt schwer zu sehen. D'Joanette Nitsch zielt sech erëm als Blind op, de Gattfried Spey war blind, just Eric hat bësse Virkenntnisser, elo waarde mer emol bis hei de Kolleeg mam Schlëssel zeréck ass. Also jo, ech hunn den Eric ausgetosch mat engem Mini-Mario-Charakter. Deet mer leed Eric, mee ech fannen de Mini-Mario-Charakter e bësse méi knuffeg wéi s du. Ech hoffen, et hëlls mer net iwwel an huet och e Schlëssel dobäi, mee dat schéngt da schonn Den Lave de Vierge sinn extrem kuerz, extrem knackeg. Méi huet awer e bëssen Charme an äh, Schwierigkeitsgrad war net allze schwéier. Mir net do first try gepackt ouni de Filt aus Gedanken ze machen. Okay, geht aber etwas dafür run. Und wir gesehen dort, das sind neue Levelen. Da muss ech mer natierlech d'Fro stellen, ob däi een, deen d'TEL scho spillt oder net, deen och d'Spill huet. Sinn déi Level komplett nei? Dat weess ech jo net. Gouf et déi schonn um Gameboy? Dat musst mir an d'Kommentare vläicht schreiwen, well ech mengen un d'Kommentare, also hei um um Stream ass aktuell keen do, deen nokuckt, well ech och eng komesch Auerzäit streamen. D'Krankheet selwer bedéngt sech am Krankeschäin, de Geescht, d'Mentalitéit ass alles do, just de Kierper wou et richteg usteckt, de Knéi am Aarsch. Esou. A lass geet et hei. Mir maachen natierlech och elo hei einfach erëm esou meng Taktik bëss fir déi Launen hei ze packen, ass dat ech einfach giff soen, mir hu ëmmer alles esou wat wat d'Géigneren ugeet gi mer direkt liquidéieren. Elo hei vläit wär et net domm gewiescht vläit de Kaddo ze huelen, ne? Dat emol als éischt. An do dann Plack Plack ze drécken. Mir ha jo nach d'Ueleschwächt, mä dat heet och eis keng keng Verbrennunge leit eise klenge Kolleg. Ech menge wann ech dat do esou kucken, misst dat scho vläit klappen. Also hie kënnt guer net erof. Geet nach och d'Kaddo sichen, dat geet dann. Dat do klappt och schon. Also mein lieber Scholli, dat do... Was kannst du da so héich? Ne. Da muss... Ah ja, okay, ich kann hei... Ähm, ich kann hei äh, Trash... Äh, ich kann Trash sichern. Also, was krieg ich Trash Content hoffentlich für den YouTube-Channel, für den Stream. Äh, mit das selbe Content. De Moment emol. Ech weess net, wéi laang dat do soll daueren, bis et méi schwiereg gëtt. Vläicht ass et erëm déi éischt Welt. Mee ech iwwerleeë grad wierklech, ma ech mengen, mir maachen et och, wann all d'Level esou easy peasy bleift, fir alles an ee Paart ze kloppen, awer esou 20, 30 Minutten hu mer iwwerhaapt hunn. Well soss, also Dir, Dir wësst, wéi de Let's Play bis elo ëmmer opgebaut war. Mir hunn ëmmer Levele gemeet. Dat sinn ëmmer déi éischt véier Levele ginn, an elo hu mer zum Schluss ëmmer déi, den zweete Part hu mer an déi aner dräi respektiv véier Levele gemaach. Ech mengen dat huet hei kee Sënn. Ech halen d'Zäit am Aen a wa mer elo 6 Minutte schonn hunn an schonn zwou Minutte ronderëm gelallt, wann ech mech druginn, ech mengen mir ginn eis zerunn, ech mengen d'Spill huet mech erëm héieren, woubäi elo kennt meng Taktik, se ass warscheinlech langweileg fir nozekucken, dofir deet mer scho leed. Ähm, et wärt nach storyméisseg hoffnech eppes geschéien. Do Kado kann ich nach net siche goen. Also wie gesagt, wat ass Taktik? Taktik ass kräit net ze stierwen. Taktik ass et wat scho zoen äh, Géigner fir d'éischt eliminéieren, dat man do net de Mini Mario verléiere kënnen. Ich, ich denken och op Basis vun eiser vun eise Kenntnisse, déi man duerch den Zespill am oder so Feier Am Match war et nach net schlecht, awer een am zwee Spiller Modus elo erlieft ze hunn, eng aner Taktik méi esou drop, elo am zwee Spiller Modus erlieft ze hunn, voilà dat ass mengen ech méi idiotesécher fir mech. Sou, dat do war och schonn um Sak knapp. Egal, ech gehe de Kaddo sichen an da gi mer hee sichen, deen do Kaddo. Sinn ech mol gespaant obs du dat hei kriss. Ah cool, also dat hunn ech elo gemierkt. Sorry ech hunn kuerz den Brain ofkabelt, ech hat gefaart déi blo Déngens hei ze kréien. Wat ech wat elo emol opgefall ass, och wann hien hei dobäi steet, hie kritt net de blauen Ofschloss, mir musse bäi der Dier stinn Ass vläit wichteg fir de Let's Play och ze wëssen. War scho e bëssen méi glécklech dat do, mee waren eis zweemol onnéideg en Doud siche gaangen. Ee wat ech eben wollt undeiten, d'Taktik pro Level ass elo an deem heiten Deel vum Spill d'éischt alles wat d'Géigner ugeet am Level liquidéiere goen an da mam Mini-Mario ronderëm Äh, trëppelen, watschelen giff ech scho bal soen, mengen ech. A mir hu schonn d'Halschent vun de Levele gepackt a mir si bäi 8 Minutten. An ech mengen, dee kennt einfach eng Prozedur, dee kennt d'Levelen, dee kennt de Spillopbau. Et ass elo e Moment vum Let's Play ukomm, mir sinn bei Halschent, vläit och net, mir si scho wäit iwwer zwee Drëttel, ech weess net, wéi laang mer nach hei brauchen. Mir hunn elo eng Situatioun, dat mer. Wat mer hei wëssen, wat och ze maachen ass, do mol e Kaddo sichen ze goen, soss ass do elo näischt Groussarteges ze maachen de Moment mol. An dat mer ebe vläit méi séier elo dëst Spill rushen an eben eng Kéier groussarteg Story wäerten duerchzéien. Esou, hie kann hei eroftrëppelen. Da muss ech awer elo eng Kéier de roude Schalter betätege ginn. Et sinn och keng Hindernisser. Ech mengen, elo kënnt e vu selwer, ne? Jo. Ech kann mei gemittlech scho virun d'Rënn ansetzen. Nee, wéi ech deen do Level, deen huet keng hallef Minutt gedauert, vun dohier weess ech elo nach net, ob mer heiansdo 20 Minutt erreechen, mol am Ufank elo op jiddefalls net. Mee ech hunn et mer laang duerch de Kapp goe gelooss, ob ech dat hei net soll let's playen, ob ech dat einfach op Twitch soll maachen. Ech hunn awer dofir decidéiert, fir d'Speedruns just op Twitch ze maachen. Haat kuckt dir d'Level schon an eng Kéier gesin, dir kuckt net nach mat dräimol no wéi ech do ronderem faréieren. Ech soen der éierlech der waren och Deeg dobäi, ok d'Level ups kënnen erem zréck sech goen, der waren och Deeg dobäi do hun ech scheinst pro Dag och just ee Level gepackt, mee dat war dann mäi Summer Projet fir och no der Aarbecht respektiv fir ufanks dat hunn leider vun ufanks un nach am Krankeschäin well mer ze blöd waren aus dem Zuch rauszeklammen. Äh, riicht draus ze klammen, eis de Knéi ze verdréinen. Dann kann auch do eng Kéier bësse lafe, ja. Dee Pulli dort kritt dat och nach hin. An, äh, Also vill Stress muss man am Fong heulen och nëmmi. An mir klappt, da klappt et eben net.

Ech fanne se sympathesch an ech fanne se souguer bal besser wéi den normale Story Modus. Hei gëtt ewes okay, et si keng Géigner dran. Esou, da muss ech an der Zäit kucken, datt hien ja, dat, dat ech éischtens net stierwen an zweetens, datt hien och do, datt d'Picoro frennt. Äh, se ginn awer méi kniffleg, dat mierkt mech schon. Se ginn och kniffleg, wann den Kolleg net mat of, also e, e ka lo direkt mat, well well äh, mir kréien net aneschters op. So, hei gi mer da schon. Di an Lost wo, e, okay, en ass, en ass so stark awer, dat noch do, ähm, Do war blöd bei den den ass lebensmitt. Wurschtbar Schwierigkeiten am Jumpen der packt den aber first 2 mit Kolm alles dazu. Distanz für den Minimare fand noch ähm, fand schon witzig. Die sprange besser wie ich mat engem mat engem mi decke meng mi große Mario. Dat kann ee vielleicht auch falsch verstoen, mais de versteht wat ich mengen. De Big Boy an den äh, De Big Mario an de Mini Mario sinn awer zouwënschete Welten, mä bon, deen ass méi liicht, fiederliicht, kann een och behaapten op Lëtzebuergesch. Hien kann da méi séier hin an hier jumpen. So, elo sinn ech gespannt, wat mer do Levele kréien. An dat ass scho wierklech innerhalb vun 12, 13 Minutte vläit och déi 6 éischt Levele gepackt. Also et neit Zil, mir spuere souzesoen. So. Day one up, den ass einfach ze greedy. Probieren awer trotzdem duerchen ze goen. Der do Taktik. An egal wéi. Ich meine, wir müssen egal wéi lo den, den

Ja, okay, kann Damage schrees natürlich muss als mir clever uleen froh beantwort das immer um witzig bon, mir okay war nach verlö das dat waren sehr knapp mir mir nehmen do immer war ab vom können run test bin bei do gö schon bis mir knifflig auf hier do durch die passage zu kreen mir bon bisschen challenge muss man nach bemühen vom donkey der kirsch schon klappt

Also vill Zäit ass net do, dat muss ech wirklich dem Spiel lossen. Äh, war schon schwéier, also dat war wirklich de schwéierste Moment vum, vun diesem Part. Äh, muss ech ja wirklich soen, et graut mer bëssen, wat nach kënnt. Ja, ich bin gespannt, wie das dafür geht. So, ich bin kleiner SMS, schießt der Schatten auf Steam und um Let's Play muss ein Kerl für den Teil abzuschaffen. So, wir hatten dann die sechs äh, Standard-Tabelle gemäht, wir gehen am Donkey Kong Boss Fight. Zimlech séier, kuck mol op 29 fir Pipeline un, net dat wär vläit scho e Rekord verdächteg fir e Let's Play Part vu Mario vs Donkey Kong. Mee héi, fir eis Twitch Kolleegen eemol pro Dag wäert ech elo e Projet ophuelen, vue dat ech da eng ronn 10 Deeg am Krankeschäi sinn. Ass meng Fro. Muss ich stehen bleiben? Instant Damage, wie war das schon mal? Ich probiere mal einfach. Boah, wir machen mal einfach Fehlen. Bei dem kriegt auch kein Damage. Ähm, könnt pro Tag, könnt ihr Livestream. Win awer och haier Mario Level wo muss oppassen. Okay, Wa mat es. Wa mer eppes um Kapp hunn, da kréie mer keen Damage. So, probéieren mer hei eng Klausel. Also, et kennen déi do pass. Donk, du trolls mech awer och gutt. Si vläicht bëssen ze lues, ech weess net, ech sinn ze lues, also ech waarde mol einfach hei of, bis en de Knäppchen dréckt, respektiv. Wir verléieren awer eens ke Liewen, dat ass scho witzeg. Okay, wir verléieren awer e Liewen. Heescht Donkey Kong Boss Levele bréngen nach dozou, dat de Park vläit iwwer zerschnippe gétt. Hat mer dat do elo e bësse méi einfach virgestallt, wéi mir hie bësse Continuatiounstech wëlle veraarschen ass hei grad. Mir mussen ass einfach besser uleeën. Einfach darin Takt, Taktik zu machen, für, für nichts zu machen. Ja, da müssen wir vielleicht den Spiel mal nicht darüber warten, aber ich werde mit etwas ein Knappstück für zeitlich. Bin ich nicht der Uhr, wenn man da Drecksfisch. Das ist kein guter, äh, das ist kein guter, äh, Drecksfisch, der Menschen, über den man als Kanner genannt. Äh, ich will eng Entreprise hei Reklamm machen. Äh, bloß net awer sinn. So, mir waren noch im Hai oben, mir werden bisschen zeitlich vielleicht leiden. Der gelode Knäppchen, Kollege. Und da können wir auch jumpen. Ja, da verlieren wir Leben. Okay, da tut also noch ein bisschen spaßig. Von jetzt Koordination an Sprachkenntnisse sind. Net all ze gutt. Mee bon, den Donkey ass e bësse rosen, ass schonn eng Kéier erofgefall. Muss elo oppassen, datt mer net net eng eng op de Kapp gehäit. Hei dann och de roude Knäppchen drécken. Mee do verléiere mer awer ni e Liewen, dat ass jo scho mol gutt ze gesinn.

War noch bis hei an de Knäppchen drëckt, mech deem op der falsche Säit ass et agekräit unlocked, déi waren do hei grad ofgeet, ech weess et net, mir leeën eis net gutt un fir den éischte Level. Drécks den gielen, natierlech net esou en Ech wees net op et sou programméiert ass. Ech bleiwen einfach hei stoen, elo nervt mech hei net eech Sylemer, emmer kee gudden Timing aktuell wat. Ah da kritt en awer och do en Damage, also den Timing ass net gutt, deen ass aktuell net gutt wat mer hei swappen. An jo mir maachen emmer den Reset fir eben alles op Gold direkt ofschléisst. Jo, dat gëtt grad besser. Eng Kéier ëmmer op den Dodge-Modus ginn. Rex kriegt halt just schon erwartet bis nach den Knäpp schnell gedrückt und dann vorbei Slip probieren. Und da gehen wir da getroffen und aufladen können. Okay. Challenge accepted. Mir sinn an der Zäit nach ok. Natierlech den Wonsch fir alles ënner 20 Minutten ze packen ass hin, deen ass flöte gaang. Mee vläit packt mat jo iwwer innerhalb vun enger innerhalb vun enger hallwer Stënnchen, soe mer mol sou. Fir do de Knascht op en, oder of en, an da gi mer op d'Trapp. Drécks doch elo de gielen Knëpp, du drécks de gielen. Sou, mir si elo scho mol erëm gutt, guter Dinge hei. Ech muss just einfach do oppassen, wat e mécht. Also den dréckt oft, en huet genuch Knascht ugesammelt. Dat war ganz knapp. Sou, nach eng Kéier een Treffer. Okay, ich schick noch lo de Rouden. Oder den mischt direkt mat mir. Dat nennt ee Mobbing. Ich mein, dat kann ee Mobbing nennen. Du bass eng Sau, Donkey Kong. Dir verleet dech hei ze bleideschen ze mussen. Äh, Joerelaang sinn ech fir däin äh, Charakter am Aer grad gefuer. Ee weess grad, wéi mech hei kann uscheissen. Ech probéieren an en huet gepackt hat och ënner 20 Minutte gepackt mee hei hat mer wierklech Schwieregkeete koordinatiounstechnesch. Sorry. Koordinatiounstechnesch hat mer do Schwieregkeeten, mee mir hunn dat awer gepackt. Den éischten war Mario a Co. Spielzeugfabrik an der Welt Plus. Hunn mer da gepackt an dat innerhalb vun eneng hallwer Stonn an alles alles an engem Part. Dofir, fir eis Twitch-Verfolger, ech elo ee nogekuckt, hunn ech jo nach gesinn, mir wäerte elo nächsten, jo muer dann, wäerte mer an den Dschungel goen, den Dschungel Plus nennt een dat dann. Lo hu mer nach e bësse Schwieregkeeten dat och esou ze nennen, ëm éierlech ze sinn. Muer geet dann in the jungle, dat misst och normalerweis alles chronologesch, ech kucke just eng Kéier idioteserscheifshalber, ech mengen dat, jo et ass chronologesch uge, dat heescht Spoiler Alert, Déi nächst Welten sinn och chronologeschweis opgebaut, wéi mer se hei hunn, wou en eng Kéier alles schéi kënnen nostalgesch erliewen. Mir hunn alles op Gold gepackt, mir hunn alles hei mat de Plusstärecher gepackt. An jo, dat hei hale mer zum Schluss vum Projet nach eng Kéier. Dat gëtt nach eng Kéier esou Extras si op Youtube oder méi, dat gesi mer dann. Soen ech Merci fir d'Nokucken. An äh, muer geet et virun op Twitch, op Youtube, wie gesond, wie gewinnt, all Mëttwoch. Äh, da geet et in the jungle. Bis dann an ciao ciao.